manheru akanaka varanda vezimbabwe tasangana zvakare panhau dzabreak muvet nhasi episode 21 iri kutaura nevatongi kana kuti majudges muzimbabwe constitutional court ehe musavhunduke chero inini zvangu ndandisingazive kuti ichiripo kana kuti ichiri kushanda asi hanzi vatonga vachiti munhu wese ane tumasmartphone kana tumalaptop kana tumatablet twetwe tunokwanisa kuwana mavhidhiyo kana kunzwa zvimbo kana kuti matv program chichichi hanzi vanofanirwa kutenga license kubva kuzbc pfugai zvenyu kuti tine majaji anoswera vachifunga zvematv license asi vachishaya maactivist vakasungwa vasina kana mhosva New constitution inobvumidza vanhu kuungana asi nanhasi tichiri kusungwa tikaita izvozvo asi vatongi vari kuona here zviri kuitwa munyika kana kuti vatomborimo here munyika macho mavari kuisa vari kutonga nyaya kudai so ministry of justice hanzi vari kugadzira mutemo wokuti vanhu munyika havachabvumirwe kuonekwa vakabata flegi kana kuti mureza wenyika hanzi makabatwa munayo munogona kutongerwa up to three years mujeri vari kuda kuedza kuvhara hashtag this flag ministry yese ichishanda zuva nezuva 6 to 6 kuti igadzire mutemo dzakadai dzekubhana mureza yenyika mutongi anga ari kutonga nyaya yapastor e, pastor evans vaya mutongi wacho jaji wacho anga achibuda dikita muna june nguva yechando fungai zvenyu macharges acho akatangira pakuti hanzi vaonekwa nebaton stick mumba mavo zvabva zvasvika kutreason kwese kumusoroko in less than 24 hours 3 weeks dzese idzi dzapfuura pane activist anonzi linda masarira vachiri kuremand kuchikurubi nanhasi kesi yacho iri kunonotswa nekuti vari kuda kuvhara maprogramu anga achida kuitwa nacomrade linda ndo zvinoswera zvichiitwa nevatongi vedu vachisiya nyaya dzinozikanwa nemunhu wese nyaya dzouraya maactivists vanongoti z tinoziva vanhu vakauraya vana talent mabiko tovaziva varipo vanhu vakauraya vana beta vana tondirai vana eliot machipisa kennedy dube sabhuku chinyere nemamwe mazita mathousands mamwe acho maeye witness vatoripo nanhasi vanotoziva zvakaitika kuvanhu ivavo asi munonzwa kuti vatongi vedu vanomhanyira kundoisa mafaini pamatv license asi vachisiya nyaya dzakadaro hapana nyika inoendera mberi kana vatongi vari kufevhera hurumende iripo ende kuzimbabwe ndoo zviri kutoitika zvitori pachena isusu panhau dzabret mveti pfidza neni tinoti one tiri kushedzera kuti vatongi vese muzimbabwe musiye basa kana muri kuona kuti hamuchakwanise kuita basa renyu nechokwadi resign isusu vanhu vezimbabwe tiri kukutarisai ende tiri kuona vaye vari kuita basa ravo zvakanaka vese nevasiri kuita kana junta riye rabva ende richatobva zveshuwa tichabvisa vaye vakange vachibatsira junta nekutongera vanhu mhosva dzavasina kuita hatingavake nyika kana vatongi vanotongera government chete Number two, pane vamwe vatongi vakasiya basa kudhara nekuti vakaona kuti havachakwanise kutonga nyaya nechokwadi. Kana junda riye razobva, tichakumbira vatongi vaya vakasiya basa kuti vadzokere, kuti vavake judiciary system yedu from scratch. Vachabatsira vechidiki, vachavadzidzisa basa kusvikira tava nemakotsi asingabatwe kana kudhonzwa nehurumende inenge iripo kune vaya vachiri kuita basa ravo nechokwadi vatongi vavo tinovatenda asi panguva yatasvika chimbozvibvisai mukati mejunta imomo chimbozororai takamboedza kuchinja maitiro ezvinhu nemukati mejunta asi takaona kuti hazvisi kuita ende vaye vanenge vakapinda mukati kuti vachinje junta iroro takutoona kuti navo ivo vakutotedzera zvanga zvichitoitwa nejunta ravanga vachida kubvisa saka takaona kuti system yacho yese inotoda kutoparadzwa tototangira pafoundation zvakare kuvaka kana uchifamba nematsotsi uchigara nematsotsi uchifara nematsotsi uchidya nematsotsi vanhu vachakuona kunge newe iwe uri tsotsi zvibvisei mukati mawo nhasi kuti mangwana vanhu vogokudzorerai pazvigaro zvenyu sezvo tinenge taona kuti makamirira vana vezimbabwe kwete junta itai zvamakadzidzira kuuniversity rambai kushandiswa nejunta mirai nevana vezimbabwe mirai nechokwadi mirai nesu ndo panoperera nhau dzabreak mvet dzanhasi kana mafarira zvandataura uyezve munozvitsigira pane mayoutube channel nefacebook page inonzi break mvet munoona mamwe mavideos anenge aripo ndatenda zvangu